Mah hihi vaurong kan YouTube a si i mah ka YouTube ah hin vaurong i kan rothil hi kan chiah ve hna lai le mah ka YouTube hi subscribe nan rak kan tuah piak cio te lai. Na ka kha biatak tein kan dothlennak nih hin man tangkai dingah saduhthahnak kan nei. Le hi bantuk media riantuan ning hi kan thiam lo, caan zong kan pe kho lo, caan kan nei lo. Le ka herh ning khan ka man tenh pah lengmang kan hauh caah khan thiam na lo bu khan ka van tuah ka van kem chih pah tawn mi ka si le atu he pakhat biapi ngai ka ruah mi hi cu keimah pumpak hmuh ning si ne vau rong hmuh ni zong si lo keimah pumpak ka hmuh ning kha a si hi chim her ko rua ti ka ruah cha ka rak chim lai le ka palh zong si si le palh ve ko lai cun tu lio kan do thlen nak ca thazaang a si si le a tha cun thazaang zorter tu hna kha si sual a si ahcun pei pei ko lai le sinain thil cu ka hin Mah zalong tein mah lungumbia kha chimnak nawl kha kan nei cio ko i free will Pathian nawl nih free will a kan pek i kan kan nih kan nak ram ah freedom of speech timi kha kan rei a sang cami pakhat nong ka avan si le atu i the spirit of CDF and CNF timi hi chim ka duh ruang cu atu ah hin tampi hi karlak ah hin kan buai i a hram taktak i a spirit taktak ah hin uh, kan i fian a hau a par lei khi uh, a par palik lei lawng kan buai ah khan cun kan zo ah khan cun uh, a fiang kho ti lo kan buai khim le atu ah hin CDF a ṭanh mi kan um CNF a ṭanh mi kan um i mah khakha nikhan thil kan buaiter ngai tu hin le a par lei a buai mi pawl hi uh, a buai cem mi kan si a van changtu deuh i a nge hrang hrang a buai mi cu an buai tuk ti lo hi thil cu lam te hna dong hi a tet ka khin ai neih te lam la pi kan kal hnu cu lam te khi an hlat tuk cang ki hnu ah khan cun van kir hnawh ṭhan i van i fonh ṭhan kho kha a foi ti lo a hlat tuk cang asinain thingṭe te hna khi branch kan mi thingṭe te hna khi a ṭet ka ti ah khin cun ki a kan i hmu kho a lang ko rih lam ti zong khi lam pial a ṭet ka khin cun a lang ko rih kan hi mu kho ko kha nan pial na kan pial na zong khi kan hi thei veve le minung cu ruahnak thinlung lungput ikhat lo cio khan pathian nih rak kan sermi hrimhrim kan rak si lungrual timi hi uniformity si lo hi kan fiang dih cang tu ahcun uniform timi cu atu ah hin uniform hiti i hruk phot ah khan cun hiti zoh cun kan mit ah cun ai khat dih na kha kha ki rak rual lo tuk kho kha si rak nuam ngai min um lai ngai thin ha tuk min um lai ngai chia tuk min um lai a kha kha uniform ani ko zo a kan cun ai khat thup mi khan lo nain kha khan an feeling ka rak dang di lai uniformity hi unity unity a si lo uh, unity timi cu atu unity in diversity timi kha uh, vale cung atu unity in diversity timi min hin thil vialte hi teinak hlawhtlinnak an hmuh camnak a si cu zidah si tiah cun hi ti mit hmuhnak han cun ai khat lomi khi an lo dih ko asinain hi khahnak tete kha ani khahnak zawn te kha aw hika zong kan khat nai te hika zong kan khat lo te i khahnak i thei i khah lonak i thei i khahnak i thei ina i dannak i thei bu te i a her ning i ma umnak zawn cio i a her ning hi rak um cio hi unity in diversity timi atu chan i riantuanti khawhnak i hlawhtlinnak an hman khawh cemmi unity timi lungrualnak cu a si for example atu america ah hin corporate company ngan pipin um cun community community tha tha an ser kho sizung tha tha an nei siang tha tha an nei cozah nih hi pakhat man foundation adir piak mi khi an um lo khaka community hrang hrang nih khan an rak dir hna i an rak ser siam hna i curi cun a rak um mi long te khi an si deuh hna i cucu vawleicung ram mi vialte zong nih kan van tohmi hna hi an si hna i mah khakha hmunkhat ah hin kan mi chin mi laimi bantuk hna cun an i leng an i kai in hmunkhat ah ki khuan sa ti diam hna lo an i leng an kai ni tlor an i tlor hna lo an upi thit hna hi laimi bantuk in a hlunghlai bak lo an thi an lo hna zong khi laimi bantuk nan a hlunghlai bak lo voikhat lebang cu uh, ruak thahnak program te khi lampi kan tong i motor pathum te long misi so rak se lo ka miza ka rak se kom ruak thlah tu motor pathum te long kan ni chu atu hin santlai tete zu a dinnak i anunak aliam mi man khi va ko sul kan ruak a sungloi tak tak ko zei parliament mp senator a thi nga ko zei yoshin minta da thi nga ti ok tlak kin kan ruak na ke a sungloi kan pitit na hi a ho min thang ka hin Mitthil te kho dah a thi nupi a thi hnga ti awkin kan puai hi misosawh tete santai lo val tete hi santai lo liang tete nupi kan thi pasal kan nei hna le kan puai hi hol ngan bi khat bakin mi kan chuak hna cho asinain zeihmanh riantuan ti khawh ngai ngaimi kan nei lo company hme te zong a bun kan tuah kho lo tama wai zama timi cooperative uh, rian zong zei pipa kan tuah kho lo nan america cu kaban tuk khan an ruak asung loi lo an pitit asung loi lo an itlo an itler in hum kata arun pipi in eh, an chol chang lo na in company ngan pipi ngan tak tak mang tara an dirh khawh. Uh, sianginn ṭhaṭha, sizung ṭhaṭha, uh, khakha an dirh khawh. Le khakha a ruang cu a spirit kha unity in diversity timi spirit kha an hman khawh. Kan nih cu unity timi hi uniformity lawng in uh, atu ei kan nih cu kan ki kan doi. Le uniformity le unity hi ngai te cun an ral ka Laimi Chinmi nih atu i approach kan tuah ning unity kha uniformity bak in kan dawi tu ahhin kan hol i khat viar seh kan thuam i khat viar seh ti bantuk lungput kan neih mi nih hin ngai ti cun ka lungrualnak taktak kha a hrawh a hna pheh a hna phettu lila si uniformity in unity timi kan dawi a si cun khakha amah lila khan kha lila khan a ril ko kal kho ti lo cucah cun uniformity in lungrualnak timi hi dawi khawh si lo ti hi kan i fian a hau cucaah cun atu ahhin kanmah kan spiritualism hi uniform spirit ma si maw unity spirit timi hi kan i fian viar hau cang le hi hi a biapi tuk mi si le siang kai kan um lai siang kai lo kan um lai siang kai ca van cawn deuh zong hernak hi hi bantuk zuan tete an si i hici kanmah kokek kan khro an ko khan ning men men cun hi pawl hi thei kho khe ba ngai chang phim tak tak a hau tulo cun siang na kai velo cha na cawn velo cun hi uniformity le unity i diversity ti mi pawl hi minung hiti kokek kan chuah pi mi thluak hin cun hei theih awk khi ki a va hlat ngai cang zaran thluak hin cun cucaah ca te hna cawn ve ca te hna rel ve zong hi a van hau i uh, mifi mithiam deuh uh, ki khua tam deuh gau deuh a hmu kho mi hna ruahnak le hmuh ning te hna zong hi uh, kan lak deuh uh, an bia hna kan ngaih deuh zong khi a van hau cang le kakha diversity timi atu mah le zawn cio i mah tuah hnga dingmi tete rak tuah rat mat cio i mah sining te in hngal in mah to del te in mah le zawn cio i a hermi tuanvo rak lak cio ah khan cun kha kha si ko pathian a kan ser hnawh chan zong hi kan mah le kan chuah kehnak vale cio i tuanvo hi rak la cio hna si lo kan mah kan zawn cio in vale hi rak ṭhancho ter cio si khual ram rak ṭhancho ter cio si mah zawn an rak dir cio si lo ka kha pathian a kan ser hnawh chan cu a kan ser ning cang te cu mah cu si ko midang khua dang ram dang vai bo chan tuk ding te hna zong hi pathian nih a kan ser mi kan si lo amah tu i bo chan u si midang i bochan tuk ding Pathian nih a kan duhpiak mi a si lo midang vai bochan tuk mi sin ruahchannak sang tuk va neih mi te hna hi minung kan ka hleng a kan phelhtu lila kan si i ho hmanh nih hin kan ruah ning in an kan bawm lai lo ho hmanh in kan ruah ning in kan duh mi hi an tlin ter lai lo kan ruahchan deuh hna poh poh si le kakha an kan deuh deuh deuh ko lai an kan deuh tikah kan thangchiat hna kan mah pe kan si cu mi kha fak tuk in kan zumh hna mi kha fak tuk kan i bochan hna an kan kan ruah kan bochan hna ning i an kan bawmh lo tikah kan thangchiat thlarh hna kanmah kan si cu kan dothlennak zong nikum i ram thong hrang ah khan UN nih a kan zuan hnawh la kan ti US nih a kan zuan hnawh la kan ti Asian nih a kan zuan hnawh la kan ti le R2P kan rak ti le a phunphun in ruahchannak phunphun kan rak nei le khai leo ka zong ka rak chim a thupi kanmah kan si kanmah bak pathin a thupi si ding ar kan timlam chia piak mi kan si kanmah chung bakin a thupi kan ti mi an tu hnga ding mi kha kan tu a hau ti kha e chu ka rak chim peng mi kha si tu zong si ko rih le atu zong kan tuah cuahmah mah kha a thu phi ti mi kha kanmah chung bakin midang nih an kan tuah piak lai lo kan ti le kanmah bakin atu a thu phi hi kha kan tuah cuahmah mi hi si pathian thawngin tu le bang cu hi hi hi kan phak nak hi sang ko hi a thu phi ti mi bakhat cu kan ma hi do kan cu US asi lo UN asi lo Asian asi lo kanmah bak hi arthupi timi malamah i zuan hnawh kho ding tiang khan pathian nih khin kanmah khan to i dodelh khawhnak thazaang kha a rak kan pek ciami kha si i kanmah hmanh hi sian tung loin mi ramdang nih hong kan bawm hna seh hong kan zuan hnawh hna seh ral hong kan dohpiak hna seh ti bantuk lungput kha mi kut rul tlaih kha pathian nih a duh hrim lomi si abikin dothlennak te hna cu dothlennak te hna hi nidang thil dang bantukin ni hlo phal in mi va hria mi va hria va fial phung phun khe selo uh, Steve Jobs nih a ti lai dia a chim mi bia uh, nidang thil cu uh, mi ka fial khawh nang keima ai o in zei bo hi uh, uh, ai tu kho zawt cu keimah bak zawt a hau i atu thihnak ding uh, khong phan cang i poi tuk tuk ka rumnak vialte ka chawva vialte uh, pakpalong a sine thil ka tuah liau ka tuah chuah ma liau i lunglom te le man nei te i ka rak nun mi ka pe ka nun ho chan rak si ko hi ti an ei chiah vialte siang lo ngai na kaltak men ko hna i anun hnawh chan le arum hnawh chan cu mah kha rian rak tuan lio i lunglawm te i uh, uh, uh, thil rak tuah mi te kha ki uh, anun hnawh chan a velu tak tak cu arak se ko cang ka chim nu mi cu dothlennak timi zong hi midang va fial phun te selo uh, kan mah le mah le ram tuan bia hi min tial piak phung si lo ram dang ni hong tial piak phung si lo mah le ram tuan bia cu mah miphun bak ni tial ding si midang miphun ni hong tial piak chom mi tuan bia hi kan ram tuan bia kan miphun tuan bia zong a si ding si lo du ding zong si lo mah an ram do then na cu an mah ram mi an mah ram citizen bak ni hin uh, an rak tua chiu mi si ko tangka pek tangka phal phun phai dong si lo atu Ukraine te hna lungput kan ti lamang mi khi atu thong lang ngai mi si kan ni ram kan ni miphun cu atu hin kan miphun bak kha kan i zuar hna le atu hin kan miphun kan i zuar hna le ram dangah atu hin pastor tel in reverend paul tel in sifak bik sandai lo bik tiang atu hin uh, cacawng lo cathiam lo tiang atu hin hi kan ram a chiat khatnak thei ai zuar mi lawng te kan si cu kan ram a chiat khatnak le mi kut tang khua sa mi duh po i chilnal khaw mi chilnan khaw mi miphun kan sinak tuanbia avan zuar ri ram leng i khua ong sa mi ram i i kan si di hna ma kham kakha a ningcang te si ko ho hmanh cu tuanbia a zul lo cu lam a zul lomi kan um lo kan um hrimhrim lo ho hmanh hi kongkau ah hin solhphelnak bia ai chim kho dingmi ho hmanh kan um lo cucah cun kha khan kan i khat dih le cucah cun Hi kan ram mikut tang i sal bantuk i um pengnak tuanbia a van i zuar i ramleng ramtha i hong phanmi kan si ko hna i kan ram nih mah kha kan rak zuar lio i man ngai man ngai kan rak zuar mi bak kha atu kan ram dir hmun taktak cu a si i kan zuarmi bak dirmun bak atu kan ram hi a phan i cucaah ramleng a phanmi pathian thluachuah ka dong ati i hlawhtling ngai ai ruatmi hna na hlo a tlin zatin na tuan bo na tuan bo na nei na hlo a tlin zatin tuan bo na nei na rian si ka rian si hi hi zawn lio hi rian ca ni hnulei nai her tha ni na ram ca na mi phun ca i biatak te kut te thlak lo na cawi than lo asi han cun i zoh i zoh bak i zoh bak vawlei nih i zoh an ti van nih i zoh an ti na miphun nih i zoh an ti na nunphung nih i zoh an ti i zoh an ti tu hin tam tuk mu atu lio caan i ki ram le miphun kongkau hna ki ai theik ter lo bantuk ki azei poi lo bantuk o mi pawl i zau u ti kan si kong i zau u ti bak kan si mu tu mu i zau u ti bak kan si la cu cha mai hi do thlennak do thlennak ni tu i ti bakin anet ni na kan net tu an mu i thi a zei hlei lo nun a zei hlei lo do or die timi kan cawl lai ma kan thi lai dah timi dirhmun kan phan le atuan cu cu kan do thlennak nih a kan kan na zang khet in mo theilok thalo in a kan chimmi cu do or die ti si minung tampi zong nih an nunnak zong an pek taktak cang an pum cheu bang an pek cang an kut an ke an pek cang innlo an i pe cang khua an i pe cang i tutiang cun hi do or die timi kha bia lawng silo a tak tak in atu hin kan ton cuama i cucu hohmanh nih atu hin i daithlang in daithlang in zohsawk a ṭha ti lomi dirhmun kha atu hi kan pha nih hi lio hi caan hi dirhmun in i atu lio kan dothlannak lungput timi uh, mai hi van tha deuh in van bi van zoh khi avan hau uh, thohlai hi timi mitbet van i bet i fiang deuh i hi ti kan mit met man van hnawh deuh i siang deuh i van zoh lo ahcun tu hi ai siang hua lomi i kan um len ca hi hi life hi ka van i thahnak hi a si i a sensitive pa mi zong a si mi chim dong hi ka duh tuk lo nain chim hau ko le cu ca cun ka chim ko lai caan tampi tu ka van nei ti lo le cu ca cun ka kha a hram lei a tlangpi in ka van chim duh hmasami a si i atu ka van chim duh cemmi cu atu lio i a spirit taktak zeipaoh hi a spirit hi a hram cem si ko zeipaoh i thlarau kan neih hau pathian kong cu kan i chim lengmang i pathian kong a thlarau neih lo cun atu hin pathian hin ai ṭuan kho taktak lo cu thlarau nei lomi cu kan i dang colh ko an i dang colh ko i mah te lawng kan um ah an um ah hin zeidah an tuah a thlarau nih cun nei nih cun pathian duhnak kha a kawl ko i a kawl kawl timi hi hiti kawl su sawh si lo cu thil kan duh taktak mi cu kan kawl cu kan kawl kan duh sisai lo mi cu kan kawl lo kan duh taktak mi cu a kawl bak in kawl a kawl bak in a kawl mi thil khi na duh taktak mi si cu a kawl na kawl lo i na hmuh lo i a pei lo ti mi cu na kawl huam lo mi cu na duh taktak lo mi si cu a cu cun thlarau nih cun thlarau nih taktak nih cun pathian duhnak hi a kawl bak na kawl le a kawl taktak mi cu kawl lo nan hmuh la ti si le an ka kha hmuh ding ka um fawn cu le an hmuh fawn cu kawl lo nan hmuh la si le an kawl an hmuh taktak le an hmuh mi khan ni khan a hruai hna cu le atu ah hin pathian duhnak nga hi na kawl taktak mo na kawl ah cun lam kawl ah cun atu ah a tam tuk ko na kawl taktak mi kha na duh taktak mi khi kha kha kha an si ko le cucu thlarau a nei mi nih cun thil mah kha thlarau he pehtlai mi thil a ṭha bik timi kha a kawl pathian thlarau le mi cun pathian duhnak hi an kawl Bible hna te an kual thlerh khi a Bible hna a rin virmi cuka Bible cuka cun cuka cun cum ti a thei mi cucun a theih mi zong kan umpi soso kho lo i mi sin ahcun kan an chim an theih khawh ve lai ti he chati lam a kawl mi pawl kha thlarau a nei mi cu an si cu thlarau a nei taktak lo mi pawl cu fial chom hnek chom som chom phor chom kun dang biak chong thang that chom khan hawla mini kaban tuki liang lei tha jang pek chom lo i a huam lo mi po po ko tu tharau ani tak tak lo mi an si chu kan si chu chu chi tharau ni rian tuan chu si tharau ni tak tak chu ma kha pol kha a um le tha om vom lo jong sin ama kol kan kol ko la thlarau nih taktak nih cun cu bantuk si a tua dothlennak timi zei pawl thlarau an hau di sipuai zong an sipuai thlarau an ei mi cun an hnu bakin an pawng kan kama zei kuat da tu lo tangka miak mai um khonga ti kha thlarau an ei sipuai thlarau an ei cun an zo ru to hop an tu nga ding te ke an hmu kho chol chu bantuk kin music ri thlarau an ei mi cun music kha ki an tei chol ko hlaphuah thiam hei banuk ki mah le art ti mi pawl khi a thlarau he a pehtai mi pawl cu thlarau nih ki phun dang te in ki rian a tuan nak zawn ah kin art ti mi art ti mi ki ki kan lai ho cun zung ki zung thiam nak phun khat khi a vai chuai ma kha thlarau a van tram tu kha art timi pawl khi an si ki ki anu pingia pawl mu mak pawl kan si tharau abu abu kal nak zon tharau ai man aning chang ti ai tuam hlom nak zon a khan art timi khi anu pingia timi de khi an walang i chu chu thil thil um kal ning khi an chi ton le atu zo hin kan ram cha do thlen na tharau timi hi a hau do thlen na tharau anei mi chu atu hin kan ram kan miphun nih a thil tonmi chung hin a hi tal ka tuah ve hrim awk a si timi kha au fial loin au fial loin hi tal ka tuah ve awk hrim a si timi vale nih a ka fialmi rian minung ka sinak nih a ka fialmi rian pe si ve cu tiin hong man nih forh lo fial lo sawm lo lahka pek lo khan an duah lai an tuah ko khang zoh na u i kan kan miphun ral kan doh piaktu kan CM kan CNF kan CNA pawl hna kha zeican dah kum som thum rang lo lahkhah zong ei huaha lo cun po zong i cawm huaha lo zeihmanh mipi zong mit pai pek lo ho zong nih credit zong pek lem lo in kitete an um huam pengmi khi an um khawh pengmi khi an chungah do dothlennak tharau timi ṭorlan hi seidat timi a um cu khini khin do among peng na cu hi ka zungah ke cu ka ti ton kan hoi le i chilian club hna i ai pe pawl kan nuwa chim hei chim ko nung lo kan hoi hi ka nan thei ko la a mi pun ram cha full time rian tuan ding kan sial la an ti ke cu a fia fa fial lau an chungkhar an i chen la an i ṭhen la ka ti kaka ka ka duh lo ya cun mipi nih thazaang kan pek ning hna le ai pe taktak mi hna karlak han ai hlat tuk mipi nih kan hmuh ning hna le ai pe taktak mi hna thlarau karlak mipi nih kan hmuh ning hna ṭawhra ni setat le ṭawlen sedat ani taktak mi hna ṭawlen sedat hi ai hlat tuk tikah khan ka zang an fak cia chungkhar nih an tuar tuk lai nule va si ahcun an tuar tuk lai an tam tuk lai an chungkhar nih ti kha kai fian ca ka cu ka duh lo ka ti an kal taktak an ṭuan taktak kan hawi pa hnan ti ko kha i tangka khual ruang hman an kan nupi he voi sari kan i then cang tiang ti kha an i then taktak lo le tha a then taktak mi kan um hi ai then taktak mi kan um hi hi a ruang chu ma kha spirit mipi nih kan hmuh ning ha spirit le a tak tak spirit kan lak kan i theih thiam lo nak ruang kan si tu cha chun ma hi tuan hi sei dat ti mi revolutionary spirit ti mi tak tak zon te hi pem tak tak khen taktak a khe tak ba khe taktak a hau tu hin ma kha kha ma kha a khek taktak mi chu kan tampi ko nan tampi ko tu hin le atu chu ka ban duk kha kan kan zuan bak ong phan i mu lo thalo thei ok thalo bak in kan mit ka khan kan mit ka kan mai ka khan i atu liu kan chan kan chan in kan mai ka bak in aban sa chang ko tika khan ro lo tha ti lo ma kha spirit kha ni khan kha kha kan i tong cang ko kan i mai tan bak kan tong lam tan man tuk kan i tong hilok tha ti lo dim hunan atu kan phan na cu caah hi zon hin mai to hlangi sei dat timi revolutionary spirit timi kong kau kha fiang deuh te kan man phiang lai ka van hau le ka van chim du cem mi point kha tu ka van chim cang lai e zezela city acun atua ram tuk si bantuk khan lam avan pial ka thingkung thina dong ki a hrampi um a kung um a branch um a na rong rang kum a na rong rang ki chu tiket ani thui na i tikan hmu ko hi tu a ka background zong um thing na ke che te a kung la hram ki chol bak lo chu a kung la hram ki a chol lo chu a par hrong sang i thing na che ten thli khat e ran le chol khat e ran chol khat e ran an chol le asina khakha thingkung ava si no ter ter chem tu alang chem mi chu mah kan si cu a kung le a hram le bang cu kan hmu lo cu a hram le bang cu kan hmu lo ana a hram ki a dir thok cham tu ta hram ki si cu nan thingkung ka thingkung mui sap a chuan tar tu cu a ta khen so hi cu ki bantuk ki si tu hin hi kan tro hlan ji zong ah hin atu hin minung tampi kan buai nak hi ki apar le kan si cu atu ah ti mipi mipi cu a spirit mana a par palik tuk long khan kan lungput kha tolain se da khan a par palik lei lungput long kan pu le ki asham lei lungput kha kan pem lo tikah khan a par palik rong rang kan buai la le ma ka buai kha ki a poi lo ti ok zong ka tha ti lo a asi ok se ko kan ti ko bu ah khan ral tei hong hau cang doh taktak hong hau cang ti ah khan ma kha a mu thiam e mu thiam lo he kan i herh dih than cang tikah khan rian tuan ti hau ral khan doh i tei hong hau tikah khan kan van i fian doh hong hau cang ku chu tu hi ka van chim du no chan cham chu mai to la ye se tati mi a spirit tak tak ki a sham shong tak tak i ma kha thil um tining paul kha kan hmuh thiam kan theih thiam ka hong hau a taktak ngai te ti ahcun rawhlan i satan an i taktak mi hi khua le ram ca hi kan chan pe hong phak cu timi hi ai fiang taktak mi hna hi an buai lo tu in an buai lo cucun a poi a buai mi man hi a poi tuk ah khan an che lem lo Asinain ka bantuk pawl ai fiang lomi pawl cu tlawmpal te a buaimi khan a peiter tuk nei an tha chiai cu nan jan ka thawh ti lai lo tangka kai tel ti lai lo ka huam ti lai lo ti bantuk ka um cang a si kho ti lo timi pawl kha lungdong hna bei donghnak ke ai la cawlmi pawl hna kan tampi cang le cu caah cun a hram lei lungput ah zong hmanh ah khan thil sining set set ti kha kan vai fian ko hau cang mah cu a van biapi cang na cu ca cun mah kha thil a hram lei i thil ah khan atu ah hin a spirit zong hi atu ah uknak pennak a ṭha lo hi kan ram i kan kan an kan uk ning an kan pen ning hi a ṭha lo a hmaan lo a dik lo cucaah thil dik lo ka doh hrim awk a si zei zei a va si khom ah ti cu kei ka chan hi cu ka nun ka chan hi cu adu le ti zong va liam ko selo kam kam hmai lei chan hna ca khin va thap ko ning ti bak ki a chan a thap mi anun a thap mi pawl thil dik lo thil hman lo mi cu ka do ve hram hau ti mi torlani se dat ti mi pichal tak tak ki anei mi hna kha torlani tamma tak tak chon si

hi tualai an kum som thum le kum riat ati ko ati ko ti kum som thum riat ko um cang ti ke ko watana hi music city hla te sak i guitar te tum rong sang kha si tualai hi ti mi sin mi ke chu ka thi sa dong si lo a thiam ba chim nong ka thiam lo hriam nam tlei mai thal rim jo awar rim ka si lo asinain kan ram umtuning ka zoh ka zoh ka zoh ve tikah hin ka huat na kha ka huap bi ka ka kal tak bak ki hi to hlan hi hi ka duh thim chu asim bak lo na in kum som thum le kum rit chung hi hi ka tuan chang hi kai tai chang hi atua Cu hla hi tama lak lak zong an cheu khat cu ki uh, peace agreement timi ceasefire agreement te na tu ading phun phai na kha nan um kha ke chu kha ati bia fak non te khan rak chem ke chu to hlai tama long hi kai ruat lo na in uh, ka du lo hi ti men men minung kan si lo ti men men hong chuang mi so ka chan ni di ko se tin tin ka chan va di te ko se ke chu kan nun ho chan chu o a chan chung hi adik lo mi a hman lo mi phung hram pi hi uk phung hi chan chan a hman lo mi hi ado peng tin ka tuan bi itial ko se ka watana ka hlot ka chan ka chan tha vial te ke chu ka piak di chang hi tampi zong kam nei ti lo hi ral kan ram hi a ningcang te isa tam ningcang te a kal hlan lo pauh cu to ra ji ta ma man kai rat lo nan adong tiang ka dau lai ka uniform kai phai bak lai lo ati ka ur ka ur to kha bia kha ke chu le a ka to ra ji ta ma tak tak an lung put tak tak to ra ji sai dat tim ji ma kha chu le kha kha atua kan ma kan ram kan mi phununga kum som thum la kum nga tiang zong atu ahhin hi hi mah hi tawlaini timi seidat timi dothlennak lungput te he miphun ca ram ca i a chan a thap mi anon a thap mi kan um cu tawlaini tama tak tak timi cu an si upat awk an tlak salut kan pek hna mo ka kha upat awk an tlak le upat hna ding zong si Hi bantuk i a cawlcangmi hna cu khoika an kalnak poh ah hin miphun le ram ca a lung a pemmi nih cun upatnak kan rak pek hna la, rawlhrawn kan rak sawm hna la, thilpuan kan rak cawkpiak hna la, uh, an duhmi te kan rak, kan rak zelhpiak hna la, khakha uh, an phu tuk, an phu tuk mu. Chim ko usih. caan saupi kan sin ap kan sin i an va tei tal tei lo tal ah teinak hlawhtinak an va hmuh tal hmuh lo tal ah uniform miphun ca ram ca i i an hruk peng ruangah hin na pawng an rak phak poah khan zeital an caah khin na ti khawh tawk te rawl hrawn na rak sawm hna Cucun angki zung khat te tal asiloah a duhmi thil zeite tal te khi cawkpiak khawh ronh khawh rak i zuam hrimhrim na rian bak si ka rian bak si kaman at hngal lo mi na cah cun mah hngal lo nu mah hngal lo mah hngal lo na si ko mah te i tuah hnga ding mi hngalh lo khi mah hngal lo cu a tuah hnga ding ai fiang ko mi hngalh lo kha mah hngal lo ti cu kai hngal ko ti hmanh law nai hngal lo ti kha a fiang ko cu pakhat pa kan unaupa zudawr ah a kal le zu ka caw la ti le kajin id lo in kum hlei tang a simi popo cu id lo in zu cok kho si lo cu a kum hlei chung zong ko id cu an kan hal bi ko ka po mu le id na khal chu id kha ai kan lo ai kan lo le ye ka id na ka hal ke ma me kum ko hi ti chu nangmah cu nangmah cu ko ID her upadi si kan ID lo in hi zuar kho se lo an ti le ka kum hong ka zo u hak chia ma ka lo hai tin ha chu o nga no upade nga che kan thei ko sin nain na ID how an ti zemi ka ID chu ka kum chu zong ka zo kum le tang chu ka se lo ma chu na ka thei ko mai chu ati ati ai el ha chu ka mui hong ka zo u ka man thlak na keimah hi asit ka si deuh hei tina cu ri in ka man thlak na kin keimah hi asit deuh ka pong ching kan kan idea khin ai kil chi mi cu kan man thlak kan chua ni thla cun kan pong ching kan mit kan mit zong kan sam zong te pol khi ai kil vir cho ani ma hi ama asikrim sim ko ti nak khi ma khi ai kil di mi khi kha ka kum cu zoh u ka baat dei ka theih kan chim hna la a ti ka baat dei ka theih ka pawng ching zong ka theih ka mit nan ka hmu ka sam nan ka hmu ko ka idea ideal mi cu ka chim khawh dih ko le zeidah a hau ka mui ka mui ti le keimah hma thla nak a fiang da ka mui nan ka hmu ko ka zur ka hong ka zor ko a ti na cu zu cok kha adu tuk cang zudin kha adu tuk cang le mah ngan lo pa mah ngan lo pa zu cok zu zo ko Mah hngal lo pa zu a caw le kha ti khan dawr kha a va hal cawk ka va hal hna cu bantuk mah hngal lo cun si cu mah hngal lo na cun zei kan tuah lai zei kan tuah ti to an hngal lo cu mah hngal lo paul ningzah theih lo hi a pei taktak mi si mah hngal lo puan zah theih lo hi a poi taktak mi si cucah cun hi dothlennak hi tluk in dothlennak thil ni anet bak kan nen ko i kan mit ka kan hmai ka te bak kan fial ok thalon ai ho ai chong ai hong chang ko mi zo ni ma le ti kho tok ma le

le khakha atui chawhlan hi tama timi pawl thil um tuning ka pawl ka van chim choma mi kha si chu chawhlan hi tama laka chun atu a hin a ka van chim tu chem mi point mu ka van phan chang lai tu ade si cun atu a CNF CNA ti in uh batak te a hman lo mi nai ngai yi mu wada ti mi nai ngai yi a hman lo mi nai ngai yi wada mang khan ram ram le phunghram dong kha a kal ca khan aman lomi policy bak hi ka doh lai mai policy i thleng selo tun cun kan ram hi ti chan he ai kak ning in pathian nih pathian nih ram ne phun sin ha se ti kan duh ning khol ram hi adir kho na nga ding ati akan do piak tu to lai tama pol salut kan pek na upatnak kan in pek hna abik in nunnak api mi hna lebang cu a sang bik mi upatnak kan in pek hna kan pek kan pek peng hna lai inu zong ah le maka kha um i atu ah hin maka thil thil um chu ma ko a khan tumnung tampi chu kan ram ah hin minung taktak kan si maw tiah cun kan si lo atu ah hin pathian nih free will 100% a kan pek duhthimnak 100% a kan pek asinain kan nih kan ram ahcun mah kha man khawh a si lo a ruang cu kan constitution nih khan a kan thlen i atu ah hin kan ram ah khin ralkap va tla u law bu ngu choh cung kan phan kho ti lo bu choh cung kan phan kho ti lo A chimi nih a sang cem kan phang cu bu choh thawng zakhain thawng zakhain kha a si. Kha cung phak kho si lo. Dujiah bu choh ti hrawng hrang pawl kha phak kho si ti lo. Kha tiang kha kan san cemnak khi si. Uknak zongah nikum ah vice president Pu Van Thio vice president kha khaman kha khuaitan an kan pek mi lawng a si i khaman kha kan mai lawmh pi ngai cu Kaman kan vai lawmpi ngai cu ka ka ki kan i lawmpi mi kha a level an niam tuk chung ati tiah cun ki kan mai kan tlin mi zong si lo mi khoi tan bantuk an hi kan phot mi te kha ava si chu man chu kan chan chung a vai khat te long an kan piak mi si chu kan chan chung a vai khat te long chu zama ka kha ka chim tu mi chu kan ramai hin nai nganji do thlennak hi mi phun mit au mit kan zo che chun minung kan si thlu lo 100% minung kan si lo 70% lawng kan phan i 30% khi an an kan chuh peng minung minung kan si thlu lo cu cu si bu cun kan nung peng i mah kha 70% lawng i ai cinat mi pawl kha kan nung peng le do thanak kha kan tuah lem lo kai tel ve ke mah zong a ruang cu o kan te fam na lo cu te i te lo thra da cun an si kan si kan si pe heo ko cu kan ti le cucaah cun kati khan kum kum kan van kan van um na le mi cheu kan nih khan hi zong hi a hman lo caah kan doh peng hna a hau timi lungpute khan kung som thum reng lo kha uniform an hruk i mah kha a hman lomi policy kha an dir ot peng asinain mah hi zeiti a si ko man ah a si awk sang ko kan tei fam hna lo cu te tiin mah kha 70% minung kan sinak lawng tiang khan chan rel ai timi phoi pawl kha kan um i cu hna phoi pawl cu khua kan khua kan sa peng ve ko asinain atu cu phundang in na kum ah ana tingnak avan chuah than tikah khalong ka si lo kami in men ka si lo atu cu kan khua kan ram kha hi ralhrang uknak thalo ni khan du zong du lo zong ah kan du le kan thah khawh na kan du le kan in nun khawh na kan du le kan in thah khawh na timi e kan kan in hrawh khawh hna kan kan in zuah khawh hna ti bantuk nih khan tu ti bak khin tu cu zeihmanh kan nawl neihnak hundred percent bak khan tuah khan a chuh nan kan chuh ti ko si lo tu dir mu kan phan tu dir mu kan phan tikah a tuah hin umok thalo a kan tuah mah le zawn cio ah khan ki khuasak khawh si ti lo cucaah cun ya ya len ne timi neihmi tupui le tumui du le nam tong ne nam tong tumui ne tumui thlir fa ne fa thlir he dong ne he dong thlir i hluai ne hluai ma le neihmi cheu kha hriam nama sari chai me chain ni da nwa bunaka ni a chimmi ka ngai ka ngai le hi do thlen nak hi to hlai ta ma zong hi ka rak rat bal ve lo ti chai in pe kan thok ko ti chai khan ka man kai do la tu i tang lam mei thal lai mei thal lai mei thal te khan kan thok ka ti ngo la tu khi tiang kan phan ti a chim mi mo sau pi a chim le ka chim sul ti la lo chai bakin ai thok mi to lai do ko si chu lai mei thal ai thok mi to lai do ko si chu do hin le ma ka si a ruang chu ka ti policy a pan lo ti mi rep ding ai ti mi to lai dama policy lo khan atu chu ma um muna um awk ṭhalo in nun awk ṭha ti loin an kan tuah ruangah kan neihmi paoh hriamnam ah canter hau cu cun doh hau timi na duh zong duh lo zongah do or die timi dirhmun kan phak ruang i ai thawhmi ṭohrai hi tama pawl kha khakha atu i kan hung um ve an hung um ve cucu ṭohrai tama an ti tikah ṭohrai tama cu an tling lo an kan an si lo asinain maka kha atui i i a her ahcun a her ahcun kan kan khuang ram kan miphun nih a ka her caah nun awk a that ti lo caah hi ral hi ka doh ve rem a hau ka miphun ka innpa ka chaktlang ka mipi hi ka ti kho tawk ti tal in ka chanh men hau ka ven ven hau ke pa ka si lo maw tiin a van i pemi hna pawl mah kha thlarau thar nih tawlain tama timi spirit a si lo le si lo kha khua le ram van chan chuah uh, her tuk ki tua lo a tha lo mi do lo a tha lo mi ral a si ronga a do mi hna pawl kha atu i uh, mi pi ral kap timi CDF PDF timi hna pawl thawke nak spirit kha si cu ka chim ding mi si tola hi spirit timi le le tola hi tama pawl spirit le atu mipi mipi do thlen na mipi ralkap timi CDF le PDF timi spirit ai dang timi ka chim ding mi si mai spirit ai dang mi hi fat len na la usi kalh kehter hna hlah usih ka bantuk pawl PDF CDF le spirit le CNF CNA spirit ai ai dannak hi ai dannak te a hmu thiam lomi pawl he chatitu pu a cawhkalmi pawl nan mah ruangah khan atu ahin thil tampi a hual san cucu atu ka chim duhmi si ni komi tapei mau ka rong rang kan hole ni kan hmu ko kha mipi ka tapei an van mau hna pasal tha deuh ka si ti mi ne khan an ven hna aman kah taktak hna aman kah taktak hna le nunau da usimi pawl kha alai an umter hna kha kanmah tu hong kan kap hna sai an i chong bak anmah tu liang ah an kap hna an kah taktak hna cu an i chong taktak le an kah taktak an thi bak ku cu mipi deuh kha nani kunu boku zamu an ti le pasal deuh tha deuh asimi pawl kha ki i an van i chong deuh le an kah tatang an an thi thoma ku cu ki han song si lo kha ti tar si lo an thi tak tak cu mi pi vengtu mi pi chantu CDF PDF upat nak kan pek na maka spirit ka tu ahin doh law a ṭha lomi thi ah zei hlei lo nun ah zei hlei lo do or die timi chan le caan kan phak caah ka duh lem na loin ka duh lem na loin do law ṭhat lo caah kai thawh ve le ka do ve i ka ti khawh tawk tal ka tuah ve le timi CDF na PDF na upatnak kan pek na kan thangṭhat na kan dirpi na khakha i fiang hna u si cucaah mipi mipi mizapi nih hin kan i fian dingmi cu ṭawlhai tama taktak pawl i an velu spirit le dohlo a ṭhalomi ral pei kan doh cu ti i mipi vengnak le mipi chanchuahnak zawn i mal si khawh tawk tak ar ka pemi hna hi an i dannak zawn te hi hmu thiam hna cu thei thiam hna u si CDF hi PDF CDF hi CNF i fon hna seh ti bantuk chim ti hlah u. Mah hngal lo na si kha. An i fon lai lo. A sipin ai dang. Miphun a ram cai an i pek duhnak veve kha man nei tuk mi si kan upat tuk na. Ka bantuk kha an zawn an zawn te thil um um a zawn le a ka zawn te i ṭan phu an ei tuk ve mi kha khatle khatle khan nawn nok hna hna u si ka bang nawn nok pang mi pawl zei bia ka chim ti zong ai thei lo mi pawl kha nanmah kha to ho nanmah mo phurnak ni min an si nan ka khan mo phurnak um nan thlia khan mo phurnak um ral ding u ral ding u amen mai lo in mipi chanh chuah ding in ai pemi hna kha Rohingya taktak ah khan hehchat tiah hnek tuk hna hlah usih an duh thimnak tein a ka tuah usih cun an tuah ding ko ka pok amah nawl si ka cu ai khat a hrampi cu a kal ning spirit ai khat ko cu a a velu kha ai dang policy taktak ka faih lai timi le hiti i um awk ṭhalo in nun awk ṭhalo in nung thiam lo in an kan tu aca pa ma ka si ve lo ka cawl ve la lo maw a timi hna pawl spirit kha ai dang cucaah cun mah hi cawhkalh len ti hlah usih non dok len ti hlah usih mah kha a non nok mang pawl kha nan mah kha mawhphurnak neimi nan si nan thli ah khan hmuh khawhnak a um cucaah cun hi ral ding cang hna usih cucaah cun hi dothlennak timi hi hi a tuan tei hrimhrim a haumi si an mal an zawn cio ah khan an herh tuk ciam an mal an zawn ah khan hi nak hi vawlei nih a herh tuk hna van nih a herh tuk hna khua nih a herh tuk hna ram nih a herh tuk hna mipi nih kan herh tuk hna a zizong zezong atu le herh cammi cu uniform ai hrukmi CDF uniform ai hrukmi PDF uniform ai hrukmi CNF CNA nan mah tlukin ram chungah kan ram chungah khua le ram nih herhmi um lo atu leo te bak ahcun hi herh cemmi nan si ko abepi cemmi nan si upat hna zong kan in pek hna i kan in dirpi hna i kan in dirkamh hna i asi khawh chungin nan moral a dongh lonak hnga ding kha thazaang kan in pek cuahmah ko hna thil ṭha timi hi dothlennak a tuah cangmi ram ah cun thil ṭha thim ding tam tuk na dothlennak a tuah kho rih lomi pawl ram ah cun thil ṭha timi hi dothlennak tuah a si ko dothlennak kan tuah lo cun thil ṭha an ṭha kho lo cu thil tha zeman tha kho lo thil tha zeman tuah kho lo atu kan in tha tha kan chan chung kan remi zan kan an kan khang piak di bia kan tha tha kan chan chung pipu ro kan timi zan khatil an kan khang piak di thil tha zai dai tuah kho thil tha hi do thlen tak tuah ma za to thil tha zai man ai tuah kho lo cu cha chun do thlen nak atuah kho ri lo mi ram mi phun a chun do thlen nak tuah hi thil tha sa ko cu hlei tuah ding thil tha am lo dothlennak a tuah kho cangmi ram ahcun thiltha sipuai tham na tuah lai pingiai in na duh na duhmi branch paoh na duhmi fil paoh a kan thiltha kha na tuah khawh cu na tuah lai i na tuahmi kha an hmun fawn vawlei a hmun a hmun lomi vawlei a hmun chung cu thiltha kan tuahmi kan neihmi hi an hmun cu atuan hi ka cell phone man insurance nei le rawk a thar ba ka cham chu ka computer insurance nei le ka computer hi rawk a thar ba kan cham chu kan in chim chero he kang sual chela aman nak than dawh an kan ruh cu cu an ceu le an in mah tin an duh cu le a thar bak an cham hna cho ka an duh ruang khan mah in tina ka a duh mi an um cu motor tina motor tina motor a rok la bak an motor rok ban tha taxi an tina cu a ruang cu a thar an cham hna cu an mi fim nai an fim kho chu an fim le an thiam kho chu an thiam ne ka che ko kan fa le na kum ku kum ha rong ra sin a thiam kho mi chu khakha BA MA kapaki caan cawnter mi hna nung choi cu ruang cu a thiam kho mi an thiam kho chung thiam na se a tha kho mi an that kho chung than na se ma kha an thiam na an that na kha mi phun ca ram ca mi pi ca khan he an i pang phone cu cu zu ram tha na i thil tha an that ter ning se le thil tha kha se an rok ti do minung zong kan thi minung thi nan cheu tangka tangka kong ruat mi le bang le cun minung thi kha van that ti cu cheu ka bang cu life insurance tu mi cun an nupi le pasal man ki thi ti nan ani that ki an tha piak min cu ruang cu insurance tampi mun du cu minung ho man thi so so lo minung thi po wa khan life insurance ni khan tangka tola chiang a chan chung in a kol kholo mi life insurance kha ong phan chu le chu cha chun ram tha chun thil tha hi an that kho chung an tha di ai do mi ani do kho chung an do i an ki a thang cho mi an thang kho cho kho chung an thang di kan ni ram tham na zo go cha kan min ta min mi pon tha thong ap an thak ko an thak ko na hi neu der ter te ban ko hi kaman de bochan dau mi na ni kum rong rang i mipi mipi lei kap i kaman de bochan dau mi na an man tlai pho ma na kan lung hei fa ve nang mu ka lung hei fa ve nang zai ti kan chan ko tung na lo o pathian sin thla cham hi thla cham dong kan athong mi zong kan si lo kan pathian ni sin thla kan cham ni kan ti kho mi da ka asang cham mi ma sang ko lunga fak tak tak to ko kan i bochanmi hna kan i hruaitu hna aman kan tlaih piak hna aman kan hrem piak hna kan le bang cu ka celh lo cemmi cu tua kan mi kan mi pi ralkap pawl mu atu kan mi phun ralkap pawl atu bantuk ralhrang na aman tlaih hna i an kut ken tiam na aman hrem na aman hruai hna ka celh bak lo ki ka thei bak cun ka i bu ka tho bak ko ka tho lo kai chok ka celh bak lo ma bak ki ruang ken hiti i ka au peng nak cem nong ka fial tu cem cem ma ki se hi tluk hi ai pe ve ko mi tluk hi kan dir kam mi hna miphun ram chanh chuah ding i ai siang ve ko mi hna an kan tlaih piak hna i col kho ti lo hal kho ti lo i an kan tuah piak hna lung hi a fak taktak to ko le mah ka si le cu ca cun thil tha tuah ti mi hi dothlan nak a to khori lum cun hi si ko hi a hin piang thar le piang thar lo um ko ri se ka na pian thar si si le fak chin chin i pe ko ecclesia timi church timi a rak thawhkehnak kha Greek Greek ahin ki mah Khrihfa pawl hlan deuh ah khan miphun ram ca bak i thil san ai thok i alu ai ṭem mi pawl khi an rak um cu miphun ram ca khan an i pe taktak i

ah hina pawl an i pek ning pawl hi an an dun an i sian ning le pakhat le pakhat an dawt ning le an i zuan hnawh ning pawl le an i dirkamh ning pawl hi kan zoh tik hna ecclesia timi greek society i mibu mibu ecclesia pawl an an cawl cang ning an hi an i lo tuk ti ruang to church timi ecclesia timi khrifabu khi ar ka thok mi si chu jesu christ ni ka fare ti a dir mi si lo chu hna pawl chu hna pawl min ilak mi khi to to khrifabu church timi hi si chu miphun le ram cai herhning i a rak i pemi hna pawl mah kha sin in lakmi min ka tuah tu i Khrihfa nih kan i bunhmi Khrihfa bu tim kan i bunhmi i hi a rak si a rak si lehlam cu na cu caah atu lio ah hin na pian thar deuh popo le i pe deuh khong tam deuh tangka zong tam deuh thawh cucun ram chung no um si sile tuah kan pasar cheukhat ka lung tha lo ngai ni zan nungah hika ka innpa ka nai a va tung mi ka hawipa nih khan a video van zoh ter le MDiv ka ong a ti mi a kut ka pak a bul mi mu ka hmuh le ka mitthli pak luang cel celo mu bantuk pol kan hmuh na kan kan nusal kan pasal ṭha hna an i peknak an i pe taktak dakaw zohsawh awk an ṭha lo dakaw cucaah cun zohsawh hna hna usih hi tluk kan spirit he miphun ram mipi chanhchuahnak ai pemi hna an kut a bul an nunnak an pek an kut an kut a bul cang an ke bul cang kan si khawh chung in kan dir kamh hna lai an kal lak a ṭhen cheunak boruak hi zi hmat thli hran tang hlah usih i thiang hna usih ṭolai tama taktak an zuan ah thong chin amang dir hna seh mipi viangtu mipi ralkap kan mipi caah khen thong chin chin dir u a si khawh chungin malama ai hngalmi tu chan a chuak ve mi ti ai hngalmi popo nih uh, Pathian min chal in thla zong kan in campiak hna lai kan in dirpi hna lai kan in dirkamh hna lai cuticun kan dothlennak Pathian nih tei ding in mipi kan kut ah hi kan chan ah hin a van kan piak ciami si cohlan khawhnak hnga dingah lungrual kan rual biatak tein isen i so cio chawva ne chawva thazang ne thazang fimnak ne da fimna mah le uh, talent cio kha kan mal kan thlen cio kan i thawk hna i kan cawl lungrual tan rual te i unity in diversity timi dothlennak spirit taktak he kan cawl ahcun pathian nih hihi mipi kan kut chungah atu kan chan ah hrimhrim ah hin pek cien a kan chiah piak mi si kan tei hrimhrim lai aziro pung ong yam e kan tei hrim lai kan tei hrim lai kan tei hrim lai